Omochaka korwa ase ecounty ya Kisii ebunge ya Kitutu Chache North ase eward ya Monyerero ekenyoro kia Nyandiba nigo bono eamate y'omogaka Charles Nyanu Nyanugwa boigo nomong'ina Vanish Kimuma banyare koba bagwesokia na kogania oboene bw'omwana obo. Koerera egekora ekio nigo bateba buna omwana obo nigo achiete goika ase esukuru yo Esukuru y'oboroso ya Nyandiba. Abwo ase achetwe ng'a akaba gakorigia egasi y'oboagachi, korende ase Nyatogoko kagochererwa nabanto bakageire buna nigo bagokora ase chiafisi chia CDF, ase bamotigerete chingoma chintindi boigo na komosiarera ebirabiri ase amaiso aye. Nonya nabo egento bono banyare koba bakoboria eserekari, Aye nabono abanyanyimbo konyara koba bakoene king'angwangu y'abare obotukia erinde banyore oboene bw'omwana obo, korende nonya nabo nigo nigo abateneneri abwo ba gose bakageire koba korwa ase ekegancha kia CDF, banyara koba bagwesokia na gotugutera are eng'ana eyio ase korende banyara koba bakomomochia omosacha oyio na goteba buna nigo aikaranete ase amaagacho ayio ayio bare koagacha ebirasi Abwo ase anyarete konyara koba kagochaka goaka chibicha, na kobaboria amaborio, na kobatebia buna amaagacho aito agaachire buya, ase korende baakanire na goteba buna barobwo tibamotigereti ngoma ende yonsi anene mono ase okomosiarera chipirapiri ase amaiso boigo komotigera chingoma. Korende nonya nabo egento omospidi korwa ase egetaseni ki'abanyanyimbo kia riom kia rioma banyara koba kagwesokia na goteba buna eng'ana eyio yaikaranire bosio bwe. Bosio bw'eabisi yaye na nigo arache konyara koba kagochaka obotuki kegima, erinde erio anyare koba gakomanya ng'a ninki kerirete egekori ekio abwo ase omospeed korwa ase egetaseni ekio anyare koba gakoenekia. Nonye ekero arenge obosie abimbete nechianga naikire korwa amariko aya mpaka obongo, asiareire chiarare amaiso, tankonyara gotenena he was arenge half dead. Lakini ekero nachete koboria abarimu inki kiarenge abarimu bagakana bonsi pi mbamanyeti ekere, buna barabwo abagosoma erimo ino aria. Ngochia koboria abanto aba kwa agacha inki kiarenge, buna intwe togendererete amagacha aito buya, monto onde tara to disturb, buna onde abamura abacha goku abare korora abwo rioka, twaba kobwata omomura obo bakomoita. Ekero twaigete Marani, bagasokia omonto oria osi, abaria ba city eye bagasoka. Omonto oyo orenge foreman bakamotebia, ikaransa abwo, agaikaransa ang'e chinsa ibere chingima, ekero aikaransete, bakamotebia aye genda. Nkababoria inki oyo agochiera gose nere orenge okorika estatement? Aye genda omogaka ngochia ase ore. Bakaandika egas bill ya five thousand, nkachaka.
Intwe ntibwani koigwa amang'ana aya iga. Ee, twaratwarire nonya nabagambi baragambie, lakini amang'ana a chisegi echi chigocha korentwa, intitwanya gochirora. Onye abanto bachakire obogambi ase engencho y'ogotwara abaagenti bakoragera, erinde babatebi ng'a genda mosarie gose mochere baria. Baria bagokwana nonya engencho ende yonsi, eyio tekoba ngencho ngiya.
Gari gwaka chibundi chibicha ne project eye buna egendererete lakini rende nagete mpaka nonya ebichanga chibicha na binto binde biarenge aa ne chibundi echi chiare gokora egasi bono ntomanyeti ng'a okogania kwaye nkoria ki kwarenge. Natoigwete bobe sana ekero omwana omoseni agocha gopinga emeroberi y'omwesimiwa, Etanya gokorua akorua gesa yachakire okorua bono. Etwarengereti ng'a onye katagete siasa, tiga ataganye siasa 2027. Omonto tobwate bono yono Mweshimiwa Japhet Nyakundi. Abanto baimokire bakare gotumia abana b'abanto bache gosaria eprojekti y'omweshimiwa abekire Anyandiba abana baito basome. Ekero Omwana bw'omonto agotomwa ng'a ache korigereria chichuma chikorosia, nebundi are abanto baminto? Aye. Omonto oyi nebundi are? Aye. Ing'o omanyete chichuma chigotumeka ekero amago ache agokorwa? Ebundi.
Moinjinia.
Mbore nomoinjinia? Igo omonto oria ochete aa, na baria bagotumegete ogocha goaka chibicha korigereria nchuma ki chigotumeka, aye tori bundi tiga to.